saka tombomira for flashing patee takuzoflasha tokudaidza handiti eh, after akumboidzima kuitira kuti yanga ichifanira kunge ichipinda nguva yataa tichidrila iyi ichipinda kana mangotonhorera and toona kuti inenge yawanda zvakadii saka patinongotanga tokudaidza handiti pakanaka

Ndafonera mukomana site akaona. Eh. Anoti iye hanzi rine slow recovery yemvura here hanzi rinopinza pichana pichana saka ari kuti tisakesa nema 140 aya hanzi tikese nema 18 aya tikakesa neaya aya aya teta kuenda nawo aya oh. asi kana kuri kwokuti muda kubhadhara acho anenge apinda umu tosiya acho e70 meters oh. ezvi eh, itwo option tikakesiraini aya mahomba aya munobhadhara because aya anenge akunzi 30 dollars per meter saka tete akuona kuti arima mangani apa anogona kukana kupinda 10 kana 12 meters mune makuzoti 12 times times 30 yekubhadhara aya then tokusirai ese 75 meters dzataita saka zva option ioption 2 kwamuri kuti toita sei toisaya morega kumabhadhara here toenda nemari because pasi apa idombo rikuramba riri dombo saka ari kuti iye rine slow recovery mvura ichadii ichapinda pichana pichana
rini haa i think makacheka after after a week chaiyo chaiyo week
mvura yacho ichibuda zvakawanda zvakaita sei imvura inenge ichibva mudombo saka ine inopinda ichiita pichana pichana because apa kudzika ka munokuramba muchidzika muchidzika maybe munotosvika kuma 100 meters kuti muwane mvura yamuri kuda
yo saka tombomira vhiki mombomira vhiki ka then kouya munhu acha anopima ona kuti yapindamo zvakawanda sei yapinda handisi kuda umwe munhu imimi vacho vakaita ndo vandiri kuda handisi kuda umwe munhu anopima iye kune kwakutaura naye momuudza kuti wouya wopima after week woona kuti mvura yawanda si zvakadii handi mune muripo muonesani so um, the installation starts today the guys are here so now you wanna see Eh, kana iri yemvura yemuruzekete inoflasha kana iri yemudombo like this one inonyungutira chimachowa according nenguva yaro Alright. Eh, haizobudi ba zvezve kuti pfoo zvezve mukona kuda kuti pfoo zvezve ndopaya panozonzi parudiwa anomufaida kuti makanzi double casing manganani akanga double casing ah, i don't know kuti hajarubuzera ngati chinyi iri kuoneka but haana Hairi ku- padhuze dhuze

Eh, no problem because this is this formation iri mudombo saka the main eh, point inoisirwa kesinga mhm. kuti mugodusa hondomoke sa once iri granite hari hondomoke eh. oke harizo collapse okay but anga iri loose formation yepamusoro kwakaisa ichi asina kuisa pa oh. unozovhara nekufamba kwechi kwenguva alright since muri mudombo kana ratoborwa ratodini ratoborwa rato alright alright panozoisirwa slab around
like
amuise ah, slab

Submissible yedu size yayo is 0.75 horsepower. Okay.
Yeah, it is 600 watts. All right. Yeah.
Okay.
Then
eh inokwanisa kupomba per hour kana zuva riri on full beam nemapombero ayo. It's uh, inokwanisa kupomba 1400 liters per hour.
Eh, per hour. Okay.
Okay.
Then iyi futi takaitira kuti pambu yedu iyi 1400 imwe yacho inotofisa 3000 per hour mm. but takaitira kuti ne recovery rate yedu yemugranite rock manyukira nita mvura eh. zve zvichienderana nekupamba kwayo hapana patinozomboti bhoho redu riri dry iya yamanje inokurumidza kupomba mvura yese haizoenderana nerecovery rate yedu but daita tiri pakaita pabani paive pekuti mvura dzamaiona dzinoputika dzedze eh, eh. taikwanisa isa iyoyo yekuti nenge ehe then inotipa nguva yedu yekuti kumanyukira ta mvura yedu nemabudira aita zvezvichienderana nemapombera anenge echiita asi looking at season yacho yatiri eh, kana kana yagona kunge ichiwanika now toti kwakaoma kuda izvi that's why tichiiti isusu hatikaundi mvura iri 20 meters and above kudzoka ku 1 meter surface water

eh. inyoti time pamwe ndoine ndikazotibvumirwa but im recommended kuti kana uzvibvisa zvisina basa chine changoshepa chine chatongoshepa mushonga wanicheza mukati mbozi kana mvura yapinda kapovha paita short imwe yabva yashata inobva yashata zvichibhorana hanzi chidhevera chinetsi hachinetsi
saka ndakangomuona ramba akangoti tarisa tichara ndevere nemwana wangu tikatoona kuti awi mudheere arikutaona
kuti ari kunzwa zvese zvatiri kutaura and then driver ndiye azopesira kuti a chitauraiuyu mumwe wenyuuchibvunzisisa kuti chii chaitika
hanzi kana wavharika unongoti ziyapelake lezindava

Oh.
Now, do you hear? Mm -hmm.
muda kupima neyero kana topima nemaoko
two